Merhaba ji we re şeva we xweş be înşela wan bi xêr û xweşî bin. Çaka xwe hazir kin were em mesela xwe îşev bêjin. Mesela me ji Libnanê li Bêrûtê di sala hezar û neh sed û nod û pêncah de bes em dixwazin hinekî bi zemên paş de vegerin seba em zanibin mesela bi çi hoyî bû. Mêrkek hebû niv xwe Nûla bû. Van teban va aîlek wezki ser şûrê weke me aîleke mesîhî Libnanê ye.

Yanî tê bi vo însana yanî ne xwarindî ne tiştek dî ku wextê milet lê lome dike dibê çiro tu wanî zêde hesa bi kîtaba dike kêm herî çend car were vê dinê îş bibe ti pir pê darî yanî pir pê hesa bi kîtaba darî di ker nê dibê ma çi xema wê hûn çin çi zon ev çi howî gîşt me vê derê dibê min nan nedî min bi xwe re ez malbatê me em ji birçîna re

Aweke xwe hebû, kurkekî xwe jî çûktir hebû. Yanî kurkek ji wî qîskê çûktir hebû, niv xwe Danî bû. Bes her zûr xwe birçî bûn, warge birçî bûn. Zanî çi wext zûr xwe xwarinê dixwin. Hêt no ku xwarinê zêde hêt no ku mobê kes nikone yanî bi deyne ber xelkê. Wona didê zorî xwe. Yanî zor werge birçîne, birçî rot kevin li wê derecê. Qîzê xwe meselen qîza xwe yî tenê, kurekî xwe yî tenê. Yanî vo zorîne werg têbê cilê sêwîyo li wan in, cilê qetiyo yî li wan in, têbê vo zorîne muşeredin. Yanî li vê derecê yanî holî wî xwe net hol bû, yanî ji holî feqîrbûnê re. Têbê feqîr e yanî tu bibînî. Ew bi xwe neyê feqîr e bes. Wanî dixewînê tam mêrik pir pir pir qîmetê qurşî xwe zonibû zêde ne îşî gotina. Bise niha ji wer tiştekî bêjim yanî te mehbûnî xwe li vê derecê no yekekî re dibêje filan nizom çi eşk dike rostinî ho çûy vo çûy di kîso do. Îhona wenî Merî kutkê qedehê û dirovê kelûyê dikî ser ku dibê çûy çar dikî û çûyê xwe vedixwî. Ew wê wê çûyê wê kîsî çûyê sê cor ovê dikê kê. Yenî corekê vedixwe çarnokê. Rû dikê dûtnî kêleka kê coreke di dîso dikê nêv qedehê ovê xwe yê germ berdê ser coreke di vedixwê. Sê çor cor ovê çûyê tê heta ku lûnî xwe dore.

Yanî li vê derecê tesewer û jinike time qeherî li mola bavî xwe ye û zor in mabênê vayî û wî de heyîrî nehêdin o û meseleyê timehîn û li ser zimanî xelkî gişkî. Badî du sala divê jine xwe dimirê. Teban na inu jinê xwe bin soxî dimirê. Jinê xwe hodisak mokînak li diqelibê dimirê. Bi hodis dimirê yanî. Piştî duyê wan jî mir qîziko çuçuk bû mesûla molê ser molê gişkî. Yanî qîzik sibê dorê mektebê nîvro tê kor morî xwe dikê. Dermerê xwe tûp dikê wergo jîn dorê dikonê bo biv xwe biv xwe rê yordim dikê yanî qîzik tu bo şino bê. Pir serd zorî xwe do diçû zorî xwe pir ew dikir.

Yanî yanî rostî ne îşî gotin û birçînin. Û qîzik jî wargo vê tişmiştê wenî dibînî ew jî dilî xwe dixwaze bînê vê qîzgona îş bibe dibe yên çirine ez jî nebînê vonim. Berê tamo ne dîno ye dino dibîne yanî mezin bî qîzik her tiştî dibîne. Mesela çi lêwan dibîne, mesela çi çente, çi sol, ê çi to xornê, çi xornê sermosê bavî wan ji warê sermosê tij ji dikin.

Patrûne ku qemîsek kirî bin wana ehsen însan di dinê de ne bi fikrê wan bê kêfxweş bin û rikê bifirine. Carna salê carekê dikirin, carna jî nakirin. Hesabî bavikê. Rûyê li elwanî derbas dibe bîne her û heta rûkê xûrtek tê nifxwe liyes e. Diyes jî xurtekî pirî xwe şike, efendî ye, pirî zengîn e, tim tê wê metamê, biha volma volma xwe re tim têne wê metamê. Ew jî ji xornê behrî pir hez dike, qîzikê yenî dî ne zerê qîzikê tişkî wa dîqetê qîzikê tişkî ew kir, qîzikê lê nihêrî yenî bîne ku we tişkî pê eciband. Elmam biha vol rûdihot û tim rûdinişt, bes ku kirik lê dinêrî. Ênî qîz û kûr nizone kûr û kûr nizon bû nûve xwedî yo qîz o xwedî yo metame çikû til cilo de nêrê cilê xwê pire kevin dixewin yo gî çiliyoyê gî bi hespî şeş heft hezar cor hotî şiştine bes qîzike pire xweşik e qîzike hîngî xweşik e kûrikî wenî ew kir hez kir pêro bidê û bistîne. Çû cem Elsûskê hesê bidê pêrşûr kir ji te corek di di sê tişkî hîn zêde pêrşûr kir hê no pêre mewdû me mewdû vekirin ê ji te wenî wenî şûr şûrê tişkî wenî mêrik cesoretê xwe top kir şeca bû no jê re bêjê were el te li derve bivînim ê em herin çokê vexwin em herin tiştekî li derve bixwin qîskê got digot temam bes digot ez newêrim

Û piskek got nabe got çiku ez û bav xwe û birê xwe em bi hev re dor in em di konê kîl dikin bi hev re dor in em ol wê çaxê qîz gişte jê re got ez qîza xwe dî met'emê me kurikî jî hîn nifehm kirin û va qîza xwe dî met'emê tiştekî ser bav ye nizom bû hê heta ku qîzikê jê re got qîzikê bi zorê çend caran wanî zebit kir bi bav xwe rayînî û ji ber şixul herênî

Gişkî ji Korkirol şerh kir û digot, Ma bêne min û birê min jî nê rind e. Ez û birê xwe em tim ser bev re dawî dikin û em bev re nê rind in û bo vê me tim dikevin ma bêne me ma bêne me xerob dikin. Weşa Xêliyes fehm kir in û von ku li hez nakin û ma bêne wî zorî wî rind be ala sos belkî tirsên û ser îtîfoqî bikin. Nizam çi meseleyan min hez nakin ma bêne herd zorî wî rind be û rostin jî herd zorî xwe bi hev dirinê rindbûn yanî Tim meşo kil mobênê qîzk û kurk de hebû, xwişk û birê de. Elmihim kurk pir ji qîzkê hez kir, qîzkê jî pir jê hez kir û bi hev di re weht do. Kurk weht do yekê got, Înşallah ku ez te bixwazim, ez ê vo ku çi kêmoyî te hebe ez ê gîşter ewd bikim e, înşallah te çi ji çi mehrûm bî ez ê ji te re şûnê illem ew bikim e, tu ji bikim e nîlnim, tu wenî mehrûm îş bibî, hatê xwe dibe ez ê gî gî li ser min.

Bovik xwe yê li vê qîzkê nîşand ke Êvo carna dixwaze hediya bi dizgirtiyê xwe de ku dikê hediya bi pê dike qîzk dibe no no no no divê tiştekî nede me ez naxwazim. Çira divê tu qayîl nabî hediya divê ku ez tirsim no bivî min bimîne wê ji dest min bigire here bifiroşe. Tu çi hediyekê ji min re bînî li bo li malê me yê misteqbel deyne yanî qediya birêne misal robena min ke û deyne wê derê ez nikom bi xwe re bime mol. Ez bime mol û bivî min bifiroşe. Çi ku zemande bivî wê

ku çi bixweze, hediyê bixweze nexweze kê jê re were. Yanî dilê xwe ji dinê de çi dixweze jê re dikirî, hedaya tiştek neyşt û jê re nedikirî. Û leyal jî bînê îsonî honî nedî û dî.

Piştî sê sala ji zewacê mêr kir ku ku lê li gorm tişkî mesrûf xwe tişkî yanî kêm bikin. Ne yanî ino ji gorm bisekînin ino ku tişkî kêm bikin. Ku wanî ez dikevim me yanî mişkilo ino wanî mesrefê zêde ku yanî şixulî min yanî ew dibê teng dibê. Ê vê vaşûra wanî nebîst. Ku kurik ji re wanî ku bodleh bû. û di ricifê û xwe bodla kir got tu çi tu ji min re wenî dibêjî. Got ne te soz doyê min te min gotiye te ji tiştekî mehrûm nakim tu çi bixwazî ez ji te re bikim. Ê wargo jî bi bînê ku çeretmê ket got çi bû em nizom xwe bînê bodla kir

Xwe dikuje jê ji gîrî bûnê re. Wiha carê ji mêrg wê he dît ke ser digerê ber digerê jê îhtîzar kir ku xelis xelis temam temam heta û he dî kir. Hinek wext derbas bû mêrg vegeriyo dîsa û mewdûa pê re vekir got lel tişkî ji mesrefê xwe kêm bike. Vo dîsa vegeriyo dîsa bû leb bû dîsa nizom bi çi ket.

Got wala vû mered nefsîb mir çî bîye, got ku ti mir dibêjî tiştekî nekire, got fikrê min bê o o ke ez bimirime. Bi min bê mirnîyo min e. Bi qosa ku eqdê mir çî bî ji mehrûm bûnê. Dibê înê ez heyrone te ji min fehm bike. Înê ez dixwazim tu înê mewqifî min fehm bikî. Îno vû ne bi dest min e, vû mered nefsî ye bi mir o. Vê dîsa dest bi mesela xwe kir, dîsa

Bi dest wan bin çavê xwe de ew dike yên elsas eno va digiriye. Bes no no na digiriye û na na tew na xemo xwe bû. Mêrik kirina tirbê li vir û li vê derê jî me şokil dest pê kir. Ma bênê leyel û birê leyel da. Leyel çit û ku birê bavik kirina tirbê ci da birê xwe re got, got were min yanî mîrosê belo kin. Yanî em por hev vekin.

Yoksa nofroşim. Î ku dikê bikire bire ji Nidolekê nê xero bike ji Nidolekê. Dibê xwişko min wan bifroşin moçir mêrik xero bike dibê no. Dawî hûn her dê ser vo tiştan hebûn mol û meta me. Dibê lê seba rokê ku diviro derbas bim çavên min li vê molê nekeve zîkratê min nê bîrê me yê vê molê. Xeyo kurik dibê mişkilê me di mol de tune çawa wî difroşî bifroşe bes meta me dibê ez nok wan yanî ew nokim.

Wî bi qewîm bi royê xwe girtî, wî ji qewîm bi royê xwe girtî, ne ew teno zil dibe, ne ew teno zil dibe. Qîzik dibe va me tehema wê bimire, malê ku bavî min tê de hebûye bimire, bînê ku bavî min mir. Wê vanegî bavî min mir, wê vanegî pê re bimirine. Ez naxwazim tiştekî a xîlafê wan winî derbas bû, di mabênê wan de Mêrê wê heyirî hê di nomobênê her diyo do. Gel li vî, gel li wî yanî hinekî ji vî, hinekî ji wî kurk yanî hewil dike mobênê wan ew bike. La li we gîdinê tu muşkilê xwe te nebû. We gîdinê kêf kiriye, pere dest ketiye, nizanê we pere no çi bikê. Komek pere ye. Difikirê, dibêje ez kê

Ê niz zonê çibkê û hawil dike dibe ez kê vo perna ênê qîzê xwe gî pê kêf xweş bikime û mêrî xwe pê kêf xweş bikime ez kê pir wexteke xweş pê derbas kime ez kê vo perna bes ji xerckirinê re bînim pê tiştekî no kim bes kê xerc kime dibe û di meh ser mirinê bo vê re derbas dibe îd mîlad zewacê wê tê îd mîlad zewacê wê tê ji mêr xwe re dibêje werim hefle îd mîlad zewacê xwe çêkim mêrik dibe zirotinê.

Xênca vana donzdeh şexs tenê ezm kirî. Ê ê ku bibînê wê bê vê bone şîstî hefteyî kirî ye. Wi qosa yanî tişt pir aniye yanî mesrefek kirî ne here û ne were. Heflê van bi ken û reqs û misqere û gî kêfxweş e hingî direqisne û Lîyos hediye da jina xwe boznoke almoz û gî rûniştine dixwine û nişkekê da. Ê

Erê mumkin no înson ku mihor bixwe ku min ew bênî ku xerob bûbê tesamumê çê dike. Bes dinêrin ne îşî xerob bûnê vo rosnî di hindirî mihor de jehr heye. He hîn ni mesela ho te şiklekî din hênî vo ne meseleyê no ku mihor xerob bî û pê te pê bi jehrê ketine no dinêrin yanî vo mesela û xwî dorxe di hindir awê de heye. Di hindir mihor de heye. Eh datkê fehm bikina ku mehûr ji ku hatî. Gova mehûr ji ku hatî, kê çêkirî, kê oniye, we ji kur kirî, we ji ku onî. Gova berê xwe destê xwe li singê xwe xist, got ez kê eîd zewacê xwişkê xwe de. Jê re sifreyekî ser hesabî min e. Ez kê ji ber sifrê ji metamê xwe gî bişînme, gî çihê çi tune gî berê wê şandiye. Mehûr jî berê wê şandiye. Stixrob dibin meqûl e yanî ke biro xwîşkê xwe jê re ji erêtê ke yanî mustehîl e. No dibin ew dikin yanî tehqîqo te vedikin teherîyo te dikin ku wekî fehm bikin yanî araştirmîş dikin bîne dibêje yanî behs dikin ku ti kê çi meseleyê yanî va çi rewaniye

Ji miheqiqo re gotin ma miheqiqo got tamam e, mesela vo ye. Got em divên çira ma ino vano bi hevdir re şûrê nakin û dest xwe singê xwe dilê xistî gotî ez ji te re xwe rûnê bişînime. Û ne war got bes û wexta ku vî vo şûrine kirî emalo bîstî. Tenê gotî ez elem te tiribêkim du dûro me te amê bifroşim mistehîle înê ino bifroşê. War got xwişkê xwe hat de dikê û ji wan re ew tê

û seba vî hûgî kirî mihore, seba ku kişif nebe, seba kes pê şik nake, lûmo yenî çî kirî bes mihore. Bonê dikin, zû were, were donî nûv kurk doniye, nûv birê wê, divê were donî were, çi wedayê xwişkê tê, çi ro te jê ro mihor tu ji ew kirî ye, oxû kirî, çi meselê tê, fikrê te bêno tu kişif nobî yenî.

Coreke din ê fehes kim. Belkî yanî tiştek jê derkevê. Robûn tek re bona wo xelkê hone ku gîl li ewê bûn, dewetê de bûn, bona wan kir tek tek bi yo re dîsa tehqîq vekirin. Dîku tiştek tenê pirs dikine yanî kêva hefla çêkir,

Kî dibêjin yanî tu zanê min xelk tu zanî kî ça wî rûniştî bû kî bes kî bi hevdî re gotin ê li ber wê rûniştî bû birêy wê danî bû ê ku em ji vê sibê re dibên danî û danî hûn dibêjin na ne danî ye danî dibê na ne ez im. Ji bo xelkê hûn e ji wan pirs kirî yekî jê got wele Teswîr li bo min e. Yanî min got got min risim misim derxistine. Got bes hîn min Hemed nekiriye. Got ku dixwazin sebir kin Hemed bikin ez ê bo ez me wina bîm. No no got got tu çi hîn em kê li hêviyê te bin tu Hemed bikî ku me de em ê Hemed bikine. Vana badî ku kemîrê yanî rismo tînin Hemed dikin derdixin rismo. Dinê rimbînê ku xelkê gotî danî li ber xwişkê xwe rûniştiye û wekî dinê gihî milet bînê ku gotinî yanî gihî

Vî tiştî li hez dike. Qedehê qîzikê ji êgiyo meztir e. Ê wextê tu çûn mol heyîn kirin wexto ku badî cerîme bû yên badî ku qîzik mir. Mol heyîn kir ew qedeho tir nebû qedeh gî qosiya hev dina gî bîne hevin gî tişibe hev din biz qedehê ew ê hone mezin û û şiklekî din ew tir nebû.

Bone liyos kirin ku were vê derê. Çi meselê bû te gotî qedehê vê qedehê ji jinê min re deynin qe jinê min ji vê qedehê hez dike û nizom çi. Ku wî ku ma tu vê şûrê winî dikine vû şûrê hûn dikin înan nabe. Ez kirina rûm qufî xwe dik min qufî tiştî winî ez karin mitboxê bêjim qedehê jina kê bixeyîn nizivit binê kê pere done vone gotî here winî bêje. Ku bûdla min me tişt miştê winî bikim.

Di heriya de hinek xeberên din ji wan re anîn gotin Enolias muflis e, perê xwe tune îflas kiriye û sê qerd deynê xwe hê ji bankê re nedaye sê meha. Dibêjin makînê xwe yanî dukanê xwe yê makîna esasen dayê rehinî ye. Tenê dibêjin şolê hona ku tê do ewkirî ewa jî firotî ye şolekî xwe hebî ew jî firotî ye û vê lê hona ku tê do rûniştî ye doyê rehinî ye yanî mêrik tiştekî xwatinê dibên belkî seba vî howî. Jinê xwe kuşt sebe pere jê re bimînê belkî deyn meynê xwe bide. Julius re got, Te jinê xwe kuştî sebe ku nu tu perê wê bibî. Dava jinê xwe sebe pere xwestî, tu li hêvî sekînî heta ku bi vê bimirê. Ku tu wê bikujî perê wê bibî. Ekîd te sebe vî hoyî jinê xwe kuşt. Û Julius sekînî cî xwe de sor bû, got, No. Ku ez jinê xwe em hez kirin nek jinê xwe hez kirî kesî wer gojê hez nedikir. Divê ez emrî xwe gişkî xwe qurbona wê û zorî wê dikir me. Xwe qurbona wê û qîz qîzê xwe dikir me. Tam di qîza xwe ye. Û ku wext bû ku dixwazin ji kê pirs bikim pirs bikim yanî xelk gîzonê hez kirinê min jê re. Û got niha jî wext hat ez û wê em her du xwe qurbona vê qîzkona bikin. Ku wele tu derketî ney qolê meselê. Te çiyê tu winî dibêjî? He bêje bêje meselê te çî ji me re bêje. Û mêrik got. Mêrik mesela xwe got, got. Got min hezkirinekê ji vê hezkirî ji hindirî xwe de got rostinî. Got min çi qoperê min hebû, çî min hebû min gî lê seref kir, min gî jê re xerc kir. Got wedayê minî modî pir xweş bû. Yanî ez pir rind bûm, min pir pir jê re ew dikir, min pir pir jê re xerc dikir, ku wî ji pir îsrof dikir, îsrof dikir. Ku ê ku yanî misrofê ji wê re sey serf dikirî ku sê bang oncaq jê re liheq bikin ku serf bikin. Yanî wi qoso.

Çi dixwast min jê re dikirî. Û rastî jî va Jungkook sê bang pê re liheq nedikirin yanî mêrik çi dikir pê re liheq nedikir. Di wê ku min jê re digot Leol in û tu jî mesrûfê xefif bike dibê bodlet bû înhiyar pê re çêdibû înhiyara esebî pê re çêdibû digot ez tehmûl nakim mehrûmbûnê tehmûl nakim. Dibê ê ku zêde jî min teng dikir dibê qîz dikir. Qîskê çûçik du solî ê jê mestir pênc solî dibê vû qîskona dûrxin nisxok ji dî xwe ne. Dibê carna tiştê dixwazin îşê xwe pê tenenîn. Vî tiştana ji wan re nabe yanî î tew yanî bi wan re ne gerek e vî tiştana dixwazin. Çira ji dî xwe hûbîn. Hûn dibê mihal kira ser nefsê xwe daxet bikim. Nû Ez tiştekî jê re nabêjim. Ê dibê ez di bin deyno de winda bûm. Ez felis bûm. Qirû dili min çêbû. Rihen çêbû. Hez zor mesele û mesele. Ê dibê ez fetrokê di hetê xwe de derbûs bûm. Îno min got qediya ez kê xwe bikujim. Yanî gîştime dereceyê nu ez xwe bikujim. Got wexta min bîst bo vê jinê min Min rigo min got hîn nifere cot qediyo kê hîn nimese meseleyên min hil bibe ya qediyo. Got min got hînî wê illa min hinek pere ji bo ji bo perno jê re hînî ku derket wê illa jê min bide ye meseleyê min wê hil bibe ye. Min got ez ê hem hînî deynê xwe bidime hem vegerim tîcaretê xwe bîno berê bikim. û tîcaretê xwe mezin bikim û rehn mehnê tişmiştî xwe vekim dîsa vegerim anco mesrefê wê û zorî wê careke din ê derxim ku min tîcaretê xwe vegerand. Goya çûme cem min jê re got Leyal kuşt te hemû tîşkekî ji bo perê wan e kuşt te re mûyî te hemû pere pir jê re maye. Tişkekî min de bes pê bû rehnê molê vekim û tîcaretê xwe vegerim ew bikim got gotî na got ez nadim got ez kêf û per na pê ez û te û qîzmîzê xwe em kê pê temeteû bibine min seb ez kê wergî xerc kime ez tiştekî nadime yanî ne wî ya wî û ne wî ya wî ez kê gî xerc bikim gî pê bigerim û bixwim û vexwim û çekime ez kê gî pê temeteû bibime. Dibê min înan nekir bo vî min bimirê ez kê hundirî we perna bişewitînim ez kê hundirî bo vî xwe bişewitînim me bîne ku li vir tirbê xwe de hundir bişewite ez kê perê wî kî xerc kim me qisa ez ji we perna mehrûm kirim ez kê perê wî kî bi xwe min çekim behs bî bişewitînim bir feyde we perê wî nemîne.

Wext xwe da ji xwe rehatê xwe eyş bibim û perno bi kêfî xwe çekim û îşê me min ji te re mokîne kirî, min ji te re hediyê giron kirî û min ji xwe bîtir ji te re tişt kirî û îşê min jî bi deynê te tune. Bêlîne ez ji xwe re perê xwe bi kêfî xwe xerc kim û bi kêfî xwe çekim. Îşê te perê min neketî. Dibê wê wexto ji min re wergo gotî ez sor bim yonî min got çitû bû viqosim peregî ji wê re xerc dikir got ne wibî ez zota nediketime bin deyno min gî pere ji wê re xerc kir binê no ez ketime cîkî tengê ji min re yor dim nokê yên dibê min fehm bikir ino yenî ji xwe tane hez dikî însaneke enonî ye û jinê min dibê rostinî merad nefsî pê re hebû

Divê min fehm bikirin ez însoneke mixefel bûm ku vê winê ez îstiqlol dikirim. Divê min fehm kir ku no qîzên min bi wir vê re bimîne wê qîzên min jî bînê wê bibine. Ji min heqê qirogû binêre. Qîzo min e mezin û divê em dorine dikonekê. Dorê tiştê hone

Yanî mişkilê min e pero. Ku mişkilê min e pero min e bi çi wî bi hil bikiro. Bes dibêjê inu ez tirsim qîzê min bînê wê bin. Yanî min vo kuşt yanî bi wî û bê wî min ku min tişkî xwe de biriko tişmiştî xwe hil bikiro. Bes dibê vê wê qîzik gî bi hermon dino yî bînê xwe bikiro no. Û ez fikiriyom perê bo bo wê

Mubîn û birê wê ew bi min jî kire firset, bi min jî li guhera xwişkotê jî li xwirnê bibe, wê ji ew bê mubînê we rind bibe, divê kurikî boqil bû, yûnî ji xwişkê xwe hez dikir, diçû yûnî got tamam got qedî ez ê jî li xwirnê bime, ez ê ew bikime, xwe lê bînime, xwe lê silh bikime, dibê me ew jî kire firset, yûnî min pê sûc bo me istî wî. Niha hesebî şûrî wî dibêje min du nû ji erî onî, yek jê sîyemî de. Ew jî nuhekî pir giron e û nuhê dinê jî ê hone ku dikine misal ji herî mişk hone ê tiştmiştî hone ji herî hone ji heywanan re dike ke dibe ew hon bikire nêv dibê bi kemiyok bikire nêv mehor û ê dinê jî teban vir jî kemiyoke pir hindik girêke û ê dinê jî bikire nêv jê re qedehê wê dibê min ji xizme çêro goşt e ê hone li wê derê min got qedehê wê ji vê qedehê hez dike vê qedehê jê re bibin. û divê min kira wê qedehê. Divê wê wextê min fehm kirino wê ewê xwe gîve xwir, qedehê xwe gîve xwir, temo qedehê wê mixtelif bû, war bi dest do do bû. Dî ku min vî qedehê xwe vexwir, divê qedehê xwe ji dest xwe donî, min ji do ji gerson re guher jê re ya kê bîne ya keyûnî bîne ê vono. Çû jê re qedeheke odî onî û wê jî tê de vexwir. Dema ew ro kira re qisê û milet ro kira re qisê min ji nêvê wê wextê de min çû qedeho çek kir. Seba kes Dê xwe novekî kes nebînê. Dibê min bi xwe re got wê mebahis bi şik bike, şirtayînî şik bike bi ewê bin û mihar do jarhê wê bi birê wê cida şik bikin. Temo tim û bînî wê û birê wê de dawî hê û birê wê ji ber ew tehdît kiriye me dixwe dibê wê yên di sûc tê keve îstiyo ye. Ê ser vî hovî dibê yenî min her tiştî xwe hesibî xwe her tiştî kir û min nizo min dikeve mewdûa derkeve ye. û rok kirina mêrik mehkemê û mehkema mêrik jê re muebed derket û qîzik jî xolê wan ew birin. Xolê wan got ez li wê binêrim yûnî ez ê wan mezin bikim ser mesûlî min in. Bes min tiştek fehm nekir û nûvo leyal tu bi qwe ji mêrî xwe hez dikî. Madem ku tu ji mêrî xwe hez dikî zêrî xwe hez dikî û yûnî te bi mêrî xwe re yardim kiro min wekî ew pere no ku diherin perê tê pir e yûnî pere pir jê re ma. Çira yûnî deynê wî pê re yardim nekir. Çira pê re ew nekir? Mêrik bi xwe istigrob bênd bê ku ji me hez dike çira deynê min re yardim nekir? Mesela me hew bû şala we eciband ku we eciband ji bîr nekin di qenatê min de îştîrak bibin û dê sixal ceresê xin sebê her ku min vîdyok daxist bi wegê û vîdyoyê ecab bikin ji hevala re belav bikin û şeva we bimîne bi xêr û xweşî û şev baş.